Salam gadyrly dostlar, mähriban ildeşler. Ýene bir gezek ýekşenbe güni biraz gijräk aldyk, sagat ýarym saat gijräk, on iki ýarymy aldyk sagat, Eýran wagty bilen, Türkiýe wagty bilen sagat on iki. Indi edil şol aýdyşymyz ýaly programymyzy başlaýarys. Hoş geldiňiz, baryňyza salam aýtýan tüýs ýürekden. Hawa. Onda geljekler biraz gelsinler. Şu arada göreýin bir goş okap boljakmy? Gelýänçäler. Ay bağışla olayım kitap taşraklamış. Bir şerinow bardy. Biz deňizdik. Ak goşgy diýip geçýärdi türkmençede. Şol öňküden gelýän wezn ýerinde, ölçek ýerinde, ýöne ölçekler gysga uzyn bolýar. Gafiýede her ýerde ulanylmaýar-da, arasynda bir gelýär. Şol partiýaky nemaýy goşgy ýaly bolýar. Bir zaman biz deňizdik. Sillar bilen sillar bilen bar dünýäni tutupdyk. Güneş bilen elleşip, uçup göge ýetipdik. Ylham alyp asmanyň gürleşinden, Gury çöllere inip, ýaşaýyş sepelerdik gumlaryň arasyna. Daglar, baglar ol zaman ýaşyl baýdak göterdi. Bir gije tolkunlarymyz Bir gije tolkunlarymyz Aýy ysgap ýatyrka, Suw ýüzünde Aý, ýyldyz gyrdylar. Deňizi salyp tora, Tutup esir kyldylar. Otly gamçylar bilen Bölek-bölek etdiler, Her bölegi bir ýurduň Çöllügine satdylar. Bir türkmen sährasynda porsap ýatan laý boldy. Bir Orta Asiýada gurap ýatan çaý boldy. Bir Fyrata goşulyp güýmendi öz aýdymyna Egreldi serwi agaçlar, uçup gitdi daşlara garlybaçlar. Indi bu gün akarlar Çaşyp ýatyr dünýäde Emma meniň hyýalym Öňki deňiz derýada. Hawa dostlar bir goşgy bile başlaýyn diýdim. Geçen gezek şol wagt bolmandy federalizmiň üstüne gürleşjekdik. Şol üçin Bu gezek şu programa şol goşuljak dostlary men çagyrjak. Gelenlere salam aýtýan ýene-de bir gezek. Salam ýazýan dostlarymyza. Şolary çagyrjak onsoň şoň üstünde biraz gürleşjek bolaýlyň göreýliň gürrüňler nirä barýar. Ýöne ondan öň bir aýtjak bir meseläm bar şonam aýdyp geçeýin. Salam sag bol Sagatjan sag bol. Sen-de binezirsiň. Abi sag bol. Hawa. Bir türkmen ýigit barada gürrüň etjek bolýan. Şol bir näçe gün öňem dostlar bir aýdypdy maňa. Şol ýigit ölmedi, öldürildi diýdiler. Bu nähili bolýar? Muň hekaýasy, Tähranda okaýan bir türkmen ýigit. Bimarystanlyda işleýän bolmaly, otag emeldat bolmaly reşdeside. Şundan on gün bizende on ýyl öň, on gün öň şoň ölüm habary geldi. Onsoň her hildirek habarlar çykmaga başlady. Sebäbi öz maşgalasy belli şekilde ýylan etmänsiň, oň daşyndan pikir berenlerem köp bolýar-da, her kim bir hildirek çak etýär. Soňra ýok, ol başda şol ýolda tesadyf edipdir, awariýa geçiripdir, şon ýaly öl diýip çykaryldy. Kälerem ýok, şu tesadyf zat däl, şu aňyrda öldürilipdir, tezahürata goşuldy diýip gürrüň çykdy. Şo wagtda men aýtjagam boldum şu Instagramda. Onsoň ýene bir dost oglan, Aý, şol tesadyf bolasa gerek, şol öz ene-atasam, batdam şony ýaly aýtýar diýdiler. Kümüşdepede-de şu wagt birini tutukladylar, tutdular diýip, oň adyny aýdyň, dostlaryň biri ýazypdyr-da, türkmen. Şonda at beriň, kim tutulanam bolsa. Indi ýaňky gürrüň dowam etýän. Indi kim ol diýjek sorajak bolýaňyz. Ady Nebit Batpa. Ady Nebit. Family Batpa. Kümmediň köçek hortum owasyndan müň on gün öň dagy müň dadyny getirýär, jynazasyny getirýärler Tehrandan. Elbetde ene-atasy Gürgende ýaşaýar. Obalary köçek hortum, ýöne Gürgende bolýar ene-atasy öýleri. Şony pasdarlar getiripdir, şol jynazasyny. Pasdarlar getiripdir-de, näme şol tesadyf, tesadyf edem bolsa pasdar getirmeli, birinjiden bu sorag bar. Ikinjidenem şony sessizje topraga bermeli bolýar. Ses zat çykarmany. Giň sesmäni. Şoň en atasyny gyssapdyrlar, belli. Tesadyf et diýip aýt diýilen bolmaly. Sesiňizem çykarmaň. Onsoň şony ýaly-la, o zadam şu Mehsa Emini-de öldürilende ene-atasyna şony ýaly etdirjek bollar-da. Ondan soňra ölenlerem şony ýaly köpüni tesadyf etdi, bir zat boldy. Özüni palan apartmandan ýere atypdyr. Garaz, biz öldürmedik, öldürmejek diýjek bolýarlar. Ýöne indi şu gürrüň Indi täze-täze üst açylyp barýar. Şol ene-atalar gyssanam bolmaly, gyssanylypdyr, aýtmaň diýip. Olaram, Aý, boljagy boldy, oglumyz öldi, indi peýdasy ýok diýip, şon ýaly aýdypdyrlar-da, tesadup diýip aýdypdyrlar. Ol şekli ýeri näme, Birinji ne pasdarlar näme üçin getirmeli? Getiren bolsa näme üçin soňra muň jynazasyna goşulmaly? Şo berişiler gitçiler diýer. Soňra näme üçin bir oba gelip jaýlamaly? Hiç e, in sessiz dasyz çyka jaýlamaly. Oňa muň ölen wagtynda-da şol dört-bäş günnabyr habar-da bolmandyr şondan. Edil şo pahyryň ölen wagty doktorlar bir zatda bir aýaga galandyr Tähranda. Iki hepde öňe kän adam tutuldy. Şol wagt bolmaly şol. Şony ýaly aýdylýar. Şonda öldürilýär, dört-bäş güne habar bolmaýar, soňra muny passarlar, ýaňky zatlar täl berýär jesedini we aýtýarlar, Sesiňizi çykarmaň-da sessizje-de topraga beriň diýilýär. Ene-atalarda näme şol türkmeniňki şon ýalyrak-da, başga ýerde bolsa gyýyk dowyk resana habar hemmä berilýär. Biziňkile aý boljaga boldy yzyna gaýtmaz indi diýýär-de. Ýöne bir meseläni unutýarlar. Şol pahyr tezahurata çykypdyr. Özem kellesinden urlupdyr belli. Kellesinde süňkler zat döwlen bolmaly. Şol pahyryň öz ruhy razydyrmy şu wagt. Azatlyk çyn göreşen adam. Janyny beren adam. Iň azyndan yzyndan şu azatlyk çyn edipdir diýilmän eýsem, tesadyf edipdir diýip sowmak, öz maşgalasyndan hem ses çykmazlygy, öz ruhy razy däldir şoň. Ine türkmenleriň şon ýaly sesini ýatyryp goýbolsun edişi netijesi. Emma başga şäherlerde ýaňky aýytşymyz ýaly eýýam resanlara-da çykýar. Şoň zadam kabul etmeýär hanabadasy. Gaýtam etiraz etdi näme üçin diýip bu ta musaba etýär. Şunuň türkmenlerimiziň ýetmezçilik etýän ýerlerinden şü. aýdyşlarly zatda instegramda şoň zadam bardyr saýfa sahypasda bar nebit bat paý ýazsaňyz çykar instegramda ýöne indi faalledä ol zat edip bolmaýan tagyp edip goşulyp bolmaýar ýöne kiçeňijek fotografy da bardyr şonam görüp bilersiň Gara Allah rahmet eylesin. Şol aýdylýan dogry bolsa, gaty-da dogra meňzeýär, 199 dogry diýeýli. Sebäbi öz maşgalasy aýtmasa-da bolmaýar dagy, ony daşyndan aýdan adam bolýaňda. Şol azatlyk ýolunda, yňlap ýolunda birinji şehidimiz bolýar şol. Ony aslynda ene-atasy yftihar bilen hem aýtmaly. Alla rahmet etsin. Ikinji meselämizem näme boldy? Şol federalizm barada gürrüň etjek diýipdik. Şoňa geçýän. Oňa-da eger goşuljak bol oglanlar zatdan maňa ibersinler, alaýyn şu ýere. Ýöne öňünden bir makala zat okaýyň diýipdim, biraz ylmy bolsun, nejerler zatlar. Hatda Almanda ýaşaýan bir dostumyz bar, köp-köplenç Tenze ýazýar. Eýup Gerkez. Şonam aljak men bernamamyza eger girip bilse ýaňyrak gürleşdik. Olam şu Almanda nähilli federalizm şol gürrüň berip bilse, gürrüň berýän girip bilse gürrüň berjek inşallah, işe gitmän bolsa. Häzirä göremok. Oňa şu linki nirden ibermeli men özüm de kän oňarmaýan şu taýyny link ibersek hasam gowy boljakdy. An göreýin şu taýdan. Täbet edip biljeklerimiz barmy? Ha, şu ýerde bar ýaly bolýar. Eýup bilen de çykan oklar. Taýak ýalamaz. Çerkez ýazyň. Öý menä çykaryp bilmedim ony. Tapyp bilmedim. Gelse alarys. Ýöne başga dostlarymyz şu ýerde bolsa, gatnaşjak bolsalar men hyzmatynda. Hany ýaňy arman bardy, bize arman üçin goýduk muny. Nirä gitdi bu arman? Azajyk garaşaýyň. Federal elbetde bu gürrüňler belki de biraz irräkdir häzir bir netijä barmany. Bir tarapdan belki irdir. Bir tarapdan-da belki şony bilmekde peýda bardyr, aý, soňra ýuwaş-ýuwaş öwrenmeli-la zatlary, bir günde birden bir üýtgelen bolsa, zat bolsa, bilmän otursaň-da bolmaýa. Şol federalizm diýenimiz, indi häzir o dostlar gelýänçä men gürrüňi özüm üstüni açaýyn-da. Köp ýurtlarda bar dünýäde. Dünýäde bar. Oňam oň her hili dürli-dürli halatlarynam görüp bolýar dünýäde. Biziň gadymrakdan başlasak biziň öz ýaşaýşymyzam şol Ryza şa döwrüne çenli Eýranda-da özi bir hil federalizm bar. Memalikim Mehrusi Gajar diýilýär o wagtynda. Eýranda diýilmeýär. Memalikim Mehrusi Gajar. Mysal üçin, türkmenler öz güni, öz ýaşaýşylaryny gezip ýör, özleri aýlap ýör. Aýda, ýylda bir gezek Eýranyň esgerini ýa görýär, ýa görenok. Haçan görýär? Haçan şo salgyt alynjak wagtynda. Salgyt diýen maliýat bolýar. Haçan ýyldan-ýyla gelip maliýat aljak bolan, salgyt aljak bolanda şolar görýär döwlet adamlary. Başga wagty gelenem ýok, gidenem ýok, işlerem ýok. Onsoň türkmenlerem näme hem günorta tarapda ýaşaýarlar, hem-de Russiýa, Orta Aziýa, Özbegistana ýakyn ýerlerde ýaşanýar-da. Özlerem şol arada hemişe göçüp gezýärler. Onsoň gaýry taraplara gitse, aňyrdan ors gelýär diýýär, salgyt ber diýip. Günorta tarapa gelse-de, Eýranyňky gelýär diýýär, salgyt ber diýip. Şol üçin türkmenler haýsyna berjegini bilmokda, ikisi bilen-de uruşmaly bolýarlar. Bermejek bolup. Ýöne şol nämäni görkezýär? Şol döwürde özleri türkmen sährasy türkmeniň öz elinde. Araplaram şeýle kürdem şeýle azerbaýjanam şeýle memaly ki mähruse bir hili şol sunneti gadymy federalizm şol. Soňra Ryza şa gelende hemmesi bir millet bolmaly bir ýurt bolmaly hemmesi bir dil bolmaly bir zat geýmeli tamam gelýada diktatorlyk bile gelýä. Onsoň bir birden şu gowumlary urup basyp zat edip öldürip hemmesini şol özüne tabi etmeli. öz parsa gürleşdirmeli, öz egneşigini geýdirmeli, biz Irana hyzmat etdik diýmeli. Ha sen belli bir kesime hyzmat edendirsiň, ýöne beýik bir böleginem näme etdiň, öldürdiň, ýok etdiň, jenaýat etdiň. O jenaýatlar ýazylmaýar-da, diňe şol hyzmat eden gowja taraplar bar-da, gowumyýetler, pars taraplar zatlar, şolar ýazylýar. Biziň türkmenlerimizem öz taryhyny bilmänsiň, Aýşa Ryza şa hyzmat edipdir, zat edipdir. Habary ýok, seň ata-babaň öldürdi, türkmeni ýok etdi, oda çekdi, şeýdip berdi, seniň olardan habarlary ýok-da. Indi şol federalizm diýeni dünýäde köp ýurtlarda bar. Amerikada bar, Kanadada bar, Almanda bar, Arjantin, Berzil, Istraliýa, Hent, Meksik. Bir birden men şolary çykardym amba. Beljik, Bosni Herzogin. Onsoň Kanadada aýtdygy, Hindistanyň özi, soňralardan Arak, ýene köp ýer Russiýada, köp ýerlerde bar. Ýöne hemmesi bir şekilde däl. Her ýurt öz şertlerine görä, öz ýagdaýyna görä döretýär. Ýöne umumy suratda federalizm diýmek näme diýmek? Şol temerkuz merkez bar, merkeziýetden güýji ýaýratmak ýurduň içine. Güýji ýaýratmak. Her bir mantagaň öz güýji bolmaly. Hemme zat bir ýerden çözülmeli däl. Hemme zady Ermentan özi öz şertlerini öz peýdasyna görä işlemeli edara etmeli dolandyrmaly ýöne üýşüp bir ýurdy gurýalar her gaýsynyň hem öz wekilleri de bar ýokarda ýokardäkiňem özüne görä güýji bar beter esasy ýerlerde o ýokardan teslim tutulýar meselem bir ýurt alsu sowaş çykjak daşary ýurt bilen a ýokardäki karar berýär meselem maliýat zatlar ýene ýokaryk berilýär. Bir milli menfeetlerde ýokardan tesbih tutulýar. Ýöne meselen sen öz diliňde okutjak. Sen öz mantagaň bolup şony okudyp bilýäň. Käbir her ykdysady işler etjek mahsus şu mantaga sen özüň etýäň. Kän zatlary onsoň Her döwlet hem öz peýdasyna görä ýöne zady şol şertlerine görä etýär. Mysal üçin, Amerikadäki federalizm bilen Hindistandäki federalizm bir däl. Urupadaky-da bir däl. Urupanyň käbir ýurtlarynda zat şol nähili ýurtlaryň adyny hem ýazypdym. Meselem, Swis, Otriş, Alman, Belgik, Bosni, Hany size şu getirin şu bagyşla. Şol ýatdaş edipdim. Meselen, eee Kanadada, meselen, Kanadany kim görüp otyryň şu wagt? Ostani. Ostani Kanadada. Yani her ostan öz ahileýär. Şu wagt biz Ossany diýsek bize peýdasy bolmaýar. Sebäbi biziň türkmenlerimizde bir Ossan ýok. Bolsa-da, eger Türkmensähra adyndan Ossan bolsa, Ossandaram türkmenden bolsa onda adesde boljak, oňuşda boljak. Ýöne ony ýaly bolmansoň Ossany bize ýaramaýar. Bizde Gülüstan diýip içine sokup goýberjekler, ýene-de öňki güni öňki günden dowam etmeli bolýar. Ýa bile Hindistanda näçe ýigrimi sekiz eýalat bar, ýedi-de mentaga diýipdir. Şo ýigrimi sekiz eýalat bilelikde üýşüp Hindistany gurnaýarlar. Şo taýda ýöne olaň federalizme federazmin namutagaren diýilýär. Namata garan näme? Bir formuly hemme eýalatlarda birden şony ýerine ýetirmäge gerek ýok. Her eýalatyň öz şertine görä kanun ýasaýarlar. Hatda käbir eýalatlar bar şoňa gidip gelmek-de gadagan başga ýurt ýaly meselem o sent Pakistana ýakyn ýerler şol ýaly ýerler. Ýöne başga ýöne eýalatlarda farklyrak. Namata garan, ýagny nirde näme mesele bolsa, kynçylyk bolsa, şony şo şerte görä özi çözmeli. Şo çözüm başga eýalata ýaramasa, ýaramanam başarýa. O taýda başga bir zat çözümde bolup bilýär. Hemmesi bir däl-de. Ýa meselem Jonbeşe Ittihadyýe Federalisaý Urupaýy bar. Oňa-da şol ýigriminji, hatda Hitlerden öň, şu ýigriminji asyryň başlarynda başlaýar. Oňam özüne görä ony kabul edenler bar, etmeýänler bar. Alman, Italiýa, Beljik, Luksemburg bular kabul etýärler federalizmi. Garşy çykanlar bar, Fransiýa bilen Iňgilistan we garşy çykýar. Ýöne Iňgilistan zat üçin şony kabul etýär. Irlandiýa üçin. Sebäbi Irland özüni bir zat görýär, federalizm bu her wagtda bir seçim, saýlaw bilen özi garaşsyz boljak bolsa, baglymsyz boljak bolsa-da haky bar. Ýöne şoňa garamazdan, ýene şu irlandalylar Iňlistandan aýrylasy gelip duranok ýa, aýrylmaýarlar, häzir aýrylmady. Diýmek, her bir federalizm diýmek alyp täjiz etmek, bölmek däl. Ol tersine köp wagtlarda köç ýurtda tezzeň öňüne geçen bir formul. Sebäbi millet her hili millet bolýa, her hili mezhep bolýa, oňuşylmaýa, duşmanlyk bolýa, şol üçin her kim öz mantagasyny aýlasyn, dost bolup doý gezin, dogan bolup gezin, ýöne bir däne merkezi gudrat bejereliň, her kimde wekili bolsun, bilelikde aýlalyň, ýurtda çaşmasyn, Sawaşda çykmasyn, tebizde bolmasyn, bir kowum üstün biri aşak bolmasyn diýip, şon ýaly döredilen bir formol ýany. Ýöne biziň näme ýurdumyzda, Eýranda şol hemişe özleri başga kowumlaň üsünden urmaga öwrenişipdinler-da. Oba. Urup öwrenişip diller şondan üçin hatda diliň de beresi ler gelenok federalizma dursun sana karhana da beresi gelenok bular hiç zat beresi gelenok seň mezhebiň de ýok edesi ler gelýä şol üçin sen federalizmden eýýäm söz et etmänkäň eýýäm tez ýetelep tez ýetelep gorky salýarlar da halkyň ýüregine emma öňe giden Öre öňe giden ýurtlar şony kabul etýär. Onsoň bir formul şol hemme ýerde bir formula ýöredilmeýär. Seň Iranyňda başga bir kynçylyklar barmy şony hell edip bilýäň öz ýoluň bilen. Ýöne möhüm zat näme iň ähmiýetli şoňa ynanmak. Hemme kowumlaň deňligine, adalata, aýrymçylyk, aýra tutmaga ynanmaýandygyny görkezmek hemme dillere, ferhenklere hormat goýýandygyny görkezmek, şoňa ynanýan bolsaň, şonuň üçinem bir formula döretýäň. Ýok, Reza şa ýany gelip-gelmänkä hemme millet bir, bir bolmaly. Hemmesi Iran bolmaly, hemmesi Farsça gürleşmeli diýip başlasa, başga milletler wurk-wurk serkup etse, onsoň netijesi näme bolýar? Hä, hemişe şu başga kowumlaryň kellesine urmak bir adata öwrülýär. Hemişe türkleň tersine onsoň jok döretýärler. Türkmenleri wehşi görkezýärler, araby näme melakhar görkezýärler. Kürdi ýene bir hili şeýdip gile kiňtýärler. Bir kowum ýokarda, başgasy aşakda. O kowum hemişe arbap bolmaly, sen-de olary diňläp gezmeli. Şo bolýa netijesi, eser kuplaryň biziň türkmen sähramyzda bar, Ryza şa gelende gök çaý içmek gadagan etýärler. Gök çaý içmegi, ynanýaňyzmy? Şu wagt Türkmenistanda gök çaý içilýä, biziňkiler gara çaý içýä. Şoň sebäbi şol. Näme üçin gadagan etýä? Orta Asiýadaky kültur ferhenk bilen bu taý bir bolmasyn diýä. Türkmeniň egin-eşeklerini öýütmäge, üýtgetmäge başlaýar. Okuwa gidenleri. A Juňňur Islamy-da geldi, biziň-ä gyzlamyzyň zadyny üýtgetdi. O-da, bu-da ondan gowy däl-ä, ony, ony görüp, ony öwmek däl. Ýagny, emma biziň zadymyz şol Ryza şaň gelmegi bilen Eýrandaky kowumlaryň hemmesiniň basyrylmasy, öldürilmesi, ýok edilmegi, Onsoň bir dil bolmaly, bir ýurt bolmaly. Iran kelimesi dagy şol öň ýog-a, taryhy zatlary görüň, bir efsanewi zatlar-da bardyr. Şahnama ýaly Iran geçýändir, olam jografiýasy bu Iran däl. Gajariýe diýip bilinýär. Efşaryýe diýip bilinýär, Seljugy diýip bilinýär. Ol zadyň ahyrlarynda biraz gajarlaň ysbap edilýär. Ryza şa döwründe-de resmiýet berilýär Iran diýmäge. Ýok, gürrüň o ýerde däl-la, indi geljekde nähili-de bolsa şu gowy bir model şi, gowy model, ýok, indi gowy model diýip biz tanydýas-da indi, ýomanyny aýdaýly, indi gelejekde şertler nähili el berse, Biz hemişe Enetapymyz bolmaly, syýasatda bir Enetapyň bolmaly. Dogrudan şol şertlerde näme boljak haýrym bolsa şony etmeli. Oňa gürrüň ýok-a. Ýöne bularam bilmeli-la. Bularam bilmeli. Bir wagtda şuny ýaly gürrüňlerem bolsa, eýýäm bir topar gelip, Aý tez ýetelep diýjekdir. Olara ynanmaň. Dünýäň köp ýerlerinde bu daňky bu modeller bar, formulalar bar, işlenip dur, peýdasy-da bolup dur. Hawa, bu gezek men dogrusy dostlary gürletjekdim, hany federalizm diýip gürrüň etjek, bäsje çekdik, arman gelmedi, o biri gelmedi. Ýene meň özüm gürrüň bermeli boldum-a. Aý, bolýa onda, zadymyzam uzyn bolmaz. Beter uzyn bolanda kän açyp görüp-de bilenok adamlar. Minnetdarlyk etýänim, etýärin meni diňläniňiz üçin, Taňry ýalkasyn. Başga sorag zat ýok bolsa onda bu gün çyn boldy edeýliň. Nebit Batpa doganymyzam şol azatlyk ýolunda şehit bolan doganymyzam Allah rahmet eýlesin ýene bir ýatlaýly. Kümüşdepede ýene biri tutuldy diýip ýaňy oglanlaň biri ýazylypdy bu ýazypdy bu ýöne adyny bermeli adyny beriň. O palan ýerde falan tutuldy tutuldy diýip bolmaýa. Atlaryny aýdyň bizde ýylan edeýliň hatda ýazmaly ýerleri ýazaýlyň. Türkmen halkyna aýdyň gelejek, parahat ýaşaýyş, azatlyk, inşallah Eýran kowumýetleri üçin bütin Eýran halky üçin azatlyk arzuw etýän. Bilelikde Asuda, dostlukly dolulyk ýaşamagy tüýs ýürekden arzuw etýän. Şol günleri göreýliň inşalla. Size-de taňryýalkasyn aýtýan gatnaşýanyňyz üçin. Ýene-de görüşeris. Alla tabşyrýan baryňyzy. Sag boluň. Amin sag bol. Hoşlaşýan onda häzir. Biraz garaşaýyn soraga jogap ýok bolsa ýapýan şeýle. Bolýa sag boluň gitdim onda.